Nau mai ki WatchMojo Māori. Aotearoa he whenua i moemoeātia ai e ngā tīpuna Māori, ana he whenua i whēkitengangia ai e rātou mā. Ko Aotearoa me ōna tino whakakitenga te aronga matua o tēnei Mojo Māori. Kua āta whakarārangitia mai ngā tino take me noho tōmua a Aotearoa i te hiringa o te whakaaro o ngā wai kai kapua o te ao. Wehi nā! Noho ake tātou! Tuangahuru, Arahi Koi. He rongonui a Aotearoa me tōna ātaahua rirerire. Mēnā rānei ko tō kaingākau ko te hikoi i te nuku o te whenua, tēnā whakarongo mai. Inā te nui o ngā momo hikoi i Aotearoa nei, Ahakoa te wā o te tau, raumati mai, takurua mai, he maha tonu ngā momo hikoi e whakarataratahia ai tō ngākau. Ko te whakawhitinga o Tongariro tētahi tino hikoi mēnā rānei he rawe ki a koe ngā waiariki mamaoa, ngā toka puia, hukapapa anō hoki. Mēnā rānei, he pai kē ki a koe ngā āhuatanga o Tangaroa, he nui tonu ngā hīkoi i tātāhi, pēnei tonu i ngā toka rongonui o Moeraki ki te Waipounamu i reira rangona ai he wairua ritenga kore i te aroaro tonu o Tangaroa. Ka ū tonu tātou ki te Waipounamu, anā ko Piopiotahi tēnei tētahi o ngā tino hīkoi o te ao, anā tētahi o ngā tino take haere tawhiti mai ai te tangata Ki Aotearoa nei. Tuaiwa, te hapori o Poronihia. Kāore e mōhiotia whānuitia ko Aotearoa, ka mutu ko Tāmaki Makaurau te kāinga rua nui rawa e noho mai ana ngā uri whānui o Poronihia. He nui ngā momo hui e tū ana ia tau, E whakaatu ana i ēnei hunga me tā rātou ahurea. Ko te Polyfest te hui Poronīhia nui rawa o te ao e tū ana i te wā raumati o ia tau, o ia tau. He kaupapa motuhake tēnei i Aotearoa nei. I konei ka kitea ngā momo kanikani o ngā iwi maha. Te Polyfest kaua e māharahara i te mea ko te Pasifika anō tētahi hui Kitea ai ēnei tino ahurea. Ko tēnei te tuaiwa o ngā kōwhiringa. Tuawaru, Waiariki. Kia koke atu tātou ki te tuawaru o ngā tino kōwhiringa. Ko tētahi tino mahi i te wā o te takurua ko te ruku ki ngā waiariki, Ā, wai wera o te motu. He kai mō te whatu, he rongoā mō te kiri, he oranga wairua anō hoki. Katoa ēnei, he hua o te kaukau i ngā wai aruki. Whakaari ko te korohū e rewa ake ana. Ka whakawhiti atu ki mau tohorā Rotoiti, tatū atu ki Rotorua, e rongonui ana mō ngā wai kōharu wera. Rere atu ki Tarawera i reira i tū ai te whakamīharotanga tuawaru o te ao. Ko ēnei noa ētahi o ngā wāhi rawe mō ngā waiwera waiariki i Aotearoa nei. Ko te tuawhitu tēnei o ngā kōwhiringa. Kei te takiwā o te whā miriona me te haurua te tokomaha o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa nei. He maha ake ngā hipi i ngā tāngata? Mēnā rānei e karore ana koutou i te whenua i te wai pounamu, i ētahi wā ka pau ngā hāora, ana, kua kore e kitea he tangata kotahi i taua wā rā. Wēkeneru. Heoi anō, e ai ki ngā kōrero whānui o te ao, ko ngā tāngata e noho nei i Aotearoa, he iwi matapopore i ngā tauhou ki tēnei whenua, he iwi harikoa, manaaki, whakaaro nui anō hoki ki ngā manuhiri. Koia te tuawhitu, o ngā tino kōwhiringa. Tuaono, Lord of the Rings E ai ki ngā kōrero, nō te terenga kiriata a Lord of the Rings i rongonuitia ai te ātaahua o Aotearoa ki te ao. Ka takatū mai te mātinitini ki Aotearoa e pai ai tō rātou haere ki ngā momo wāhi, pēnei i a Matamata, Titiro atu ai ki Hobbiton. Ko te whakawhiti atu ki ngā tītoko toru tapu a Tongariro, titiro atu ai ki Ngā Uru Hoi. Ana kē te heke atu ki te tonga ki Te Whanganui-ā-Tara, whakamīharo atu ai ki ngā hanganga o Weta. He ao anō tēnei i waihangatia e Lord of the Rings, He whakamīharotanga mō te ao. Tuarima, Ngā hākinakina mōrearea. Ahakoa haere koe i hea, he nui ngā momo hākinakina mōrearea i Aotearoa nei. Ko te peke waka rererangi anō hoki tētahi tino wheako, Kia tahuri tātou ki ngā tomo o Waitomo. He auhekenga taurā whakahirahira kei reira. He tārere rere i ngā tomo, ā, tatū atu ki ngā papaheke i Ngongotahā. Wehi nā! Whakawhiti atu ki ngā waka kai huka. I marika kei a Aotearoa mō te whakakorikori i te ngākau o te iwi autaia. Whakawehi anō hoki. Tuawhā, ngā taha tai. Kua eke tātou ki te tuawhā o ngā kōwhiringa. Mēnā rānei he rawe ki a koe te haere ki tātahi, tēnā, kia pikari mai ō taringa. E rongonui ana a Aotearoa i ana taha tai maha. Whakamatā! He wāhi pai mō te eke ngaru, haere atu rānei ki Whitianga, heoi anō, kaua e wareware i ngā kō e pai ai te keri rua one e kitea ai ngā waiwera o te takiwā. Mēnā rānei kāore koe e pai ki te waitai, haere atu ki ngā moana maha, Ki ngā awa rānei. Taupō moana. Ko te moana nui rawa atu tēnei o Aotearoa. Inā te nui o ngā wāhi kaukau hei āta whiriwhiri mā koutou. Tuatoru, ngā kai o Aotearoa. He kai kei ōku ringa. Kua eke tātou ki te tuatoru o ngā tino kōwhiringa. He nui ngā kai rerekē, reka anō hoki i Aotearoa nei, kāre e kitea i wāhi kē atu. Ka tīmata mai i ngā rawa a Tangaroa. He maha ngā momo ika, mātaitai i Aotearoa nei, pāua, kina, tāmure, kuku hēmana kīngi, Koinei noa ētahi o ngā kaimoana reka. Ka tahuri ake tātou ki ngā kai nō te whenua. Ko te pikopiko, ko ngā momo amiami anō hoki ētahi tino. Tatū atu ki ngā inu waina, e ai ki te whakapae o ngā mātanga o te ao kai kei a Aotearoa mō te hanga waina, inā te whānui o te pātaka kai i Aotearoa nei. Tuarua, ko te ao Māori. Kotahi anake te wāhi i te ao e kitea ai te motuhaketanga o te Māori kei te whenua nei o Aotearoa. Ia rua tau, tū ai tētahi hui nui e tae atu ai ngā Māori o ngā iwi katoa, anā, ko Te Matatini. He hui tēnei e kitea ai te haka, he waka tēnei e kawea ai te reo Māori, ngā whakapono o ngā iwi, he waka hoki tēnei hui e rangona ai ngā kōrero o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kei tawhiti hoki! Kia hoake tātou ki te ahi kā roa o te Māori, anā ko tana marae tērā. Ahakoa ko tēhea marae, nō wai te marae, ka kitea te motuhaketanga o te Māori ki reira. Ko te manaakitanga, ko te tuakiritanga kei runga tonu i ngā marae. Ko te ao Māori, he ao e tōmina nuitia ana, tauiwi mā kei konei, kei Aotearoa nei. Kua tae ki te wā! Tuatahi, te taiao. Ko te taumata ikeike ka riro i tēnei kaupapa ko te taiao. Nā Oprah anō te kōrero i whakahīhī te Atua i a ia e hanga ana i Aotearoa, ana, kei te tika hoki ia. Ko tēnei te tino take e haere mai ana te tini ngerongero ki Aotearoa. Ko tēnei te taiao i waihanga ai i te tirohanga o te Māori, e mātua ū ai tēnei mea te kaitiakitanga. E ai ki ngā kōrero whānui o ngā wai kaikapua, kāre anō te whenua kia rāwekewekehia e te ringa tangata.
Tell the fish to the tip Money all round this world On a piece of this cake
Mai ngā kōtihi maunga hukapapa ki te eke ngaru i tātahi, ā, ki te kaukau i ngā waiariki. Katoa ēnei mahi,